Mwebare abanyambarira kunyakiira gye, mwebare kunkunda, mwebare kunzaara, mwebare kusereburetinga naanye anivasare ya Prophet Christianity Day. Mwebare munonga. Ruhanga abahe omugisha. Engaro ninkye bantu mwe. Mwebare, mwebare, mwebare, mwebare, mwebare. Mwebare munonga abanyambarira, Ruhanga abaheereze omugisha. Mwebare munonga abaana b'obunabi mwena hamwe, abaana b'obusingye, abaana b'obwa Ruhanga, Entumwa za Mukama abazaariirwemu omuntu waawe w'omunda, Ruhanga akuhereze omugisha. Kandi nitusereburetinga omwaka ogu okureeba ngu Ruhanga atukoreire eky'amaani, manya abandi baturigireho, manya abandi baatunga ebizibu kwonka iwe nookiitsya, omwitsyo ogwo togushashuriire, Ruhanga niwe akurinzire, niwe akuhaire obukuumi, niwe akuhaire amagara, mbwenu hati itwe tumuhe gye. Tumweshongorere, reka tumugurikire, reka ayongyere ku omwitsyo ogwo ogu twaza kwitsya omu kishaayi, Ruhanga naaza kutamu omuntu waitu owa kabiri omunda omu omuntu waawe ow'omunda, eri izooba naaza kusiiba ashemereirwe. Mukama abampere omugisha, abakore gye, abahemu kusherura byona. Abaho amagara, ashutami omu maka gaawe, akukorere eby'okutangaaza, akuhe omugisha. Manya Yesu ariyo naazaarwa. Yesu akazaarwa omu rurembo rw'oha? Rwa Daudi. Yesu akazaarwa omu rurembo rwa Daudi, kwonka Yesu bakaba bamusherekire. Bamusherekire omu rurembo, obwire obu bakaba baita emijigaijo. Bakaba baita emijigaijo kwonka yaazaarwa ngu iwe naanye tutungye obusingye. Manya ekigambo eki turikukozesa obusingye tukakiiha aha Yesu akatsigira abaana be ki? Obusingye. Entumwa ze yaabatsigira ki? Obusingye. Ka tugire obusingye.

Twaza kukwa twaza kweyihaho puresha. Egyo niyo first healing ninga shi first aid. Omubazi ogw'okubanza kukora exercise. Otakabandize kwekwatsa manya ndwaire ki manya ndwaire ki. Twaza kweyihaho puresha y'okushutama hamwe. Twaza kweyihaho puresha y'okushutama hamwe Stress zituteire, ebizibu byatuteera, endwara, abaana babeeho bata, bajware ki, school fees ziri ahi, pressure yaaza aha mutima, hati waaza kweyihaho stress. Kare gambeeho mugyenzi ogwo stress free. Stress free. Nyowe aha kishaayi ninkure, ninza kukureebamu nk'omubazi. Ninza kukureebamu nk'omubazi. Waaza kweyihaho situreesi naanye mbashaba ngu buri omwe agire eki yaakora aha kishaayi. Orikugurika gurikye, orikusheka shekye, orikushemerwa shemerwe, ebirwara bigye omu mutima gwawe. Ebirwara bigye omu mutima, kandi ebirwara byaruga omu mutima gwawe, Nikimanyisa ngu nooza kuteekateeka gye. Ku orikuteekateeka gye, noopulaaninga. Ku orikupula. Sitaane eby'emyoyo ebibi ebi tukomire bikomooro kye. Twende amashuta ago, Mukama, akore. Twende amashuta ago, Mukama, atukomoorere. Twende amashuta ago, Mukama, atuhe omugisha. Twende amashuta ago, omwaka onu ogu twaza kutaahamu, Mukama, atuteekateekyese gye. Mukama, atupulaaningise gye. Mukama atuhereze omugisha. Ebituremire omwaka ogu ogu tubaire turimu, reka tubiteere amabega, reka tubireebe, reka ohereze abaana omugisha, amaka gaabo gahe omugisha, amatungo gaabo gahe omugisha, emirimo yaabo egihe omugisha, ebi barikukora n'emikono yaabo bihe omugisha. Omwaka ogwaza kwija, reka bapuraaningire gye famire zaabo, reka bateekateeke gye, reka bombekye. Reka batunge, reka Mareka wa Mukama aije aine okushemererwa, obashemeze, obaiheho bya puresha, obaiheho ebirwara, kansa, endwara zitari za muringo gumwe. Yesu ija otambe, ija okize. Abo ku okashanga enkumi ehumire, waakwata eitaka waarihumuuza enkumi, enkumi yaareeba, reka abaana bareebe, reka amaka gaabo gatunguukye.